Thayũ thayũ thayũ gĩkũyũ gĩtagathira, ha marĩtwa makwa ngetwo gĩkũyũ ndagĩtarĩ gathemba, ũyũ nĩ mũndũ mũgĩnyugi mwanĩrĩri na ndĩ mũhũngi wa mĩtĩ na ndagĩũka ndĩkĩrĩ mũgaci kwa mbarĩ ya mũnyinyi na ha marika merĩ ma wathani niĩ ndĩ mwangi mũciare nĩ maina. Ũguo Maina akĩaria ndiaragia, ndingakĩingatanĩrio na maitũ. Nĩũĩ maitũ ndagĩkoragwo na ng'ũndũ. Thayũ thayũ. Ah ndauga ngũgeithie, ndauga twaranĩrie tũberegenye igĩrĩ, nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ mũno makoraga rũrĩrĩ. ũrakora rũrĩrĩ nĩ rũrahũrwo mbara ingĩ, na tondũ marahũrwo mbara rĩ, nĩ mbara mangĩahotire kweherera, no nĩ tondũ wa rĩngĩ ng'aragu kana kũhũta, ũgakora mũndũ nĩ aingĩra thĩiniĩ wa situation burani na ĩgatũra ĩmũthumbũraga mĩaka mĩingĩ mũno ta rĩu nĩũiguaga tũkĩirwo ũngĩgakora nyama ĩthĩnje ndũkanarĩe nyama ĩyo ũtambĩte kũmenya nyama ĩyo ĩthĩnjirwo nĩ ũndũ wa kĩ, na nĩkĩo ũiguaga. Ũngĩkona nyama nĩ ya gĩthaka, nĩ yatwarwo gĩthaka, ũkamenya nyama ĩyo nĩ ngae na ĩna arĩi a gũthiĩ kũrĩra gĩthaka. Ũngĩgakora nyama ĩkĩrĩrwo hau nja, hau mũrango-inĩ hau nja, nĩ kuga nyama ĩyo nayo ĩrarĩo nĩ andũ a mũciĩ. Na ũgakora nĩ tondũ Gĩkũyũ... gwĩ kĩndũ kĩaumbirwo ũkarĩ wa nyama na ũgakora tondũ mũndũ nĩ oka na nyama yanyu yuma na ũngorerie mũkarigwo nĩ ũrĩa mũgwĩka ĩ yuma ya kũrĩo nĩ andũ a mũciĩ no mũkarigwo nĩ ũrĩa mũgwĩka mũmume mũgakiuga atĩrĩrĩ.

acoka auma kũndũ kũu rĩ na tondũ ndarona ta mathiko mauma mao rĩ agathiĩ agakoma na mũka kana agathiĩ agakoma na mũrũme nĩ kuga hĩndĩ ĩyo athiĩ gũkoma na mũrũme rĩ kana athiĩ gũkoma na mũka rĩ he kĩndũ megũciara wakora nĩ maciara gĩkuũ mũciĩ ũcio wao wakorwo gwĩ gĩkuũ gĩtũraga kĩũrũraga thĩinĩ wa mũciĩ wao wakora kwĩna gĩkuũ angĩ nao ũgakora nĩ wathiĩ nĩ wakora mbũri ĩgĩthĩnjwo ndũnenda kũmenya nĩ yakĩ mbũri ĩyo yuma ya mĩruru ũkarĩa hĩndĩ ĩyo warĩa rĩ nĩ kuga warĩa mĩruru ĩrĩa watwara gwaku ũguo ũgakora mĩruru rĩ nĩ yanjia gũciaranwo gwaku wakora maitũguo rĩ kana cũcũ wanyu rĩ gũtirĩ mwana gũtirĩ mwana ahikire nake no nĩ kĩĩ gĩatũma sister ya baba wanyu

mũirĩtu ũcio agathiĩ akahirwo mahu yaikaikara aka- a- a- a- ĩkaingĩra ũngĩ yaikaikara ĩkaingĩra mwanake akaingata mũka nĩgetha nake mũka rĩ mĩruru ĩyo nayo ĩthiĩ thongete ĩciaranĩte nĩ kĩndũ kĩraciarana nĩ kĩndũ kĩragimara nĩ kĩndũ kĩrakũra o ta ũrĩa mwana akũraga na nĩ kũrerwo kaingĩ kaingĩ ũgakora nyama ĩgĩthĩnjwo kana kwĩna ndĩa fulani ndũkanathiĩ ũtobokete ũngĩgakora andũ makĩrĩanĩra nyama ndũĩ mekũrĩkanĩire atĩa ndũkanathiĩ ũingĩrĩtie moko nĩ tondũ wahota kuma na ũgwati mũnene mũno ũthiĩ naguo gwaku ũtũre mũthumbũraga ndũkana tũranyitana atĩ kwĩna mĩciĩ mũthenya wa ũmũthĩ ĩna thĩna mũnene mũno nĩ tondũ wa mĩruru marĩire handũ nĩ tondũ wa nyama cia gĩkuũ nyama cia mathiko irio cia mathiko wathiĩ mathiko na nĩkĩo ũkũigua na harĩa ona no mũreragwo kũrĩa mandĩko-inĩ kũrĩa kanitha-inĩ no mwĩragwo ibuku rĩa Nehemia atĩ akuo mathike akuo ao marathika akuo ao nĩkĩ nĩ tondũ marĩkia gũthikana rĩ nĩ mekaga igongona nĩ mathĩnjaga mbũri magethahũra makeyehereria thahu wa gĩkuũ ĩ we ũgwatanĩire nao rĩ na wacoka wainũka gwaku na thahu ũcio rĩ ũtheririo nũ na nĩkĩo wakoraga ona gĩkũyũ-inĩ andũ mangĩakuĩrĩirwo nĩ macokaga magathĩnja magaikara thikũ ciĩho

magĩthĩnja rĩ magĩtherio rĩ makĩhũrwo na tatha rĩ we nĩ ũkũhũrwo na tatha rĩu ũgagĩkora gĩkuũ nĩ wainũkia gwaku rĩu gĩtũraga gĩceraga kũu gwaku gĩtũraga gĩthiũrũrũkaga na nĩkĩo ũgũkora rĩngĩ na rĩngĩ nĩkĩo kĩngĩtũma ũhikie mũirĩtu mũthenya wa ũmũthĩ agaikara mwaka ũmwe ndarĩ aragwatia nginya ũkarigagwo atĩrĩrĩ mũirĩtu ũyũ rĩ karĩ thata nĩkĩ gĩatũma age kũgwatia thĩinĩ wa mwaka mũgima acoka agwatia na mũndũ ũcio ndaciarĩtwo arĩ thata nĩkĩ gĩatũma ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ harĩ ihu rĩrarĩ ho na tondũ mũndũ ũyũ ndangĩkua mahu merĩ rĩ nĩkĩo amba gũikara na ihu rĩrĩa mĩeri kenda nginya arĩciara aciara ihu rĩrĩa rĩ ũgakora rĩu to nĩ aciara rĩ rĩu nĩ ekũhota ningĩ kũgwatia kumbe nĩ athire akĩrĩa handũ agĩcoka agĩũka agĩciara na mũrũme kumbe nĩ athire akĩrĩa handũ agĩcoka agĩũka agĩkoma na mũtumia wake rĩu mũtumia wake rĩ ũrigagwo atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩragiria mũndũ ũyũ aihũre ũngĩ nake agũthaga nginya mĩaka ĩtatũ ndarĩ aihũria ndarĩ agwatia ndarĩ anyita ihu ndarĩ agĩa na njoka ng'eni mĩaka ĩtatũ na tigata ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mwaka ũyũ agagĩciara gĩkuũ ũcio ũngĩ naguo agaciara mĩruru ũcio ũngĩ agaciara kĩndũ kĩngĩ nĩ tondũ ndatĩraga o kĩndũ ona no gwĩkĩra kanua o magongona ona akanjia kwĩgwatania namo akenyitithania na maũndũ matarĩ mao maũndũ matarĩ makwao rĩu ũgagĩkora mũciĩ ũcio ũgagĩthogothana mũno ũngĩ nake nĩ mwagĩciarire mũgĩciara kana kamwe kana mũgĩciara twĩrĩ rĩu mũgĩethaga gatatũ nĩwe waciarithirie mũirĩtu ũyũ mũkaguo ũgĩciara ka mbere ciana ikĩaga ciagire igĩthiĩ kũ ũgathiaga kũrorwo wathiĩ gũthimwo ũkerwo anga anga mbegũ ciaku nĩ ciathirire mbũgũ ciaku eh, nona ĩ matumbĩ maku nĩ mathirire wenda kũnjĩra no woneke matumbĩ wĩ na ihu ona ũngĩthimĩrwo kũ wĩ na ihu ndũngĩoneka matumbĩ na nĩkĩo ũrakora tondũ kuĩte ihu rĩrĩa

thĩna ũyũ ũrauma kũ nĩ tondũ wa kũgwatanĩra maũndũ marĩa matagũkoniĩ nĩ ũingĩrire tondũ nĩ wendete mũno nyama kaĩ kũgũra nyama kiro ĩmwe ndũngĩhota kũgũra nyama kiro ĩmwe kĩrĩe ũhũne ĩ no nginya ũrĩe nyama ciene to nginya ũrĩe nyama ciene to nginya ũgwatanĩre magongona matarĩ maku

mwana ũcio agakũra agakinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa kũhika na tondũ nĩ ũraigua nĩ ũmũthomithĩtie rĩ agagĩũka kũracĩrio we ũgoka ũkarĩa indo cia mwana ũcio ũkereherera mbara Ũngĩ- ũngĩhota atĩa gwĩteithũra thĩinĩ wa mbara ici ũngĩkamenya atĩ nĩ ndahikia tondũ nĩ tũkũmahikia tondũ rĩrĩ

nĩ wagatigithũkania na kũrĩa gaciarĩtwo maithe marĩa tondũ maithe marĩa nĩ megũtũra makandayaga maithe marĩa nĩ megũtũra na mbara nĩ megũtũra makarandũraga karandũragwo mathirĩ gatangĩhota kũrĩha wa mbere ũkũre mwana ũcio ũcoke ũciare mwana ũcio na mbũri nĩgetha ũhe mwana ũcio mũhĩrĩga na rĩu kuma hau rĩ angĩkorwo nĩ ũmũhete ũithe rĩ hau no ũhote kũmwendia ona kana kũmũgũranĩra angĩkorwo nĩ mwana wa kahĩĩ no angĩkorwo ndwĩkĩte macio mothe ũguo nĩ kuga ũrarĩa indo citarĩ ciaku na nĩkĩo ũrakora andũ aingĩ kansa cia mĩmero nĩ marĩire indo citarĩ ciao indo icio warĩa ithiaga nda wakora andũ acio nĩ manyitwo nĩ kansa cia nda tondũ nĩ marĩire indo iria matagĩrĩirwo nĩ kũrĩa mwana ũyũ ti waku ona okorwo nĩ aragwĩta baba ĩni atuĩkire waku rĩ na ndũrĩ wamũhe ũithe ndũrĩ wamũthĩnjĩra ndũrĩ wamũtua waku ndũrĩ wamũhe mũhĩrĩga ũgũcoka ũmwendia atĩa kana ũgũcoka ũmũgaranĩre atĩa hau mũkĩrore mũno nĩgetha mũgĩthondeke mũtũrĩre wanyu na mũthondeke mũtũrĩre wa ciana cianyu Thayũ thayũ. Na nĩ ndakena mũno na tũgũthiĩ na mbere na tũkĩaragia o mũthenya o mũthenya o mũthenya na ikereka rĩa rũhĩa tũkaria tũgaberegenya tũkaiguithania na ngwĩhoka gũkũ gwĩtagwo mĩrũ gwĩtagwo gwĩtagwo atĩa gũkũ eh? mbũri mbũri gũkũ gwĩtagwo mbũri na nĩkĩo ũrona nĩ Januari kĩrĩnyaga kĩrĩ o haha ũũ Kĩrĩnyaga thũmbĩ kĩrĩ o haha thutha haha mbere itũ haha tũrorete Kĩrĩnyaga, na nĩ ũrona nĩ January no mbembe nĩ ũraciona nĩ cia green ũguo ngwĩciria ũkuhĩrĩirie Kĩrĩnyaga maũndũ maku nĩ mega. Ĩni thayũ thayũ ndakena mũno tũgũcira tũkwarangia thayũ.